Ити атаа Ньурбаттан атыылаһыллан кэлбит ата эбит. Бүгүн атыылаһар эбит өссө уол. Моторохторбут үс ат баар, аны икки хаалла. Хором оһуох быһылаах уонна жархан. Яраттар булуостуга чыкылана сылдьар курдуктар. Ким кыайар буолуой диигити, ол хараҥ инээҕи сини билэбит. Ким иите Ньурба уһалааҕара аһа. Ити Ньурба хараҥ инээх. Василий Николаев Сыралыма диэн ааттаах эбит аппыт. Дere Kimukсар дииллэр манна. Өссө биир аппа хаалла. Онна бар.

Тэҥҥэ туран бараннар, биир куруук диэтилэр, тыһыынча икки сүүс эбит бу. Дьэ, бардылар. Түстүлэр атта. Курушка инники баран иһэн, быһылаах Ньурба Тииттэ инники. Бу дистанциябыт кылгас буолан, сыраас эрдэттэн түһүнэн эһэллэр эбит аттар. Дьэ, Ньурба курдук сирдэн ыраах иттэн, мээнэҕэ кэлбэтэх ат буолуохтаах онон тэ. Инники бара турда. Иккис буоллаҕына Дьаар Дьаарханата Максим Архипов Күдээрис Сунтаарга бастаабыт аппыт ити. Үһүс буоллаҕына а, блин Кокуну Мичия Федор Генеров ити ол Корокка ат үрдэтииллэр, ону эти формата майыра толору бар. Мичиебит киирэн эрэр.

Тохтууллара буолла. Бастата Ньурба сыралама. Ити Кокуну Генеров киирдэ. Иккис кэллэ. Үһүс Дьаархан Акипов России Дидээрис сиэнатынан. Ити Хунтаарга

Уон Любовна да тохтообот ата. Герая Люба, Сыралыма, Благовой Николаева Гадалян Беретай. Билигин икки тыһынча икки үһүскэ барыахтара олаата почти икки турук буолуоҕа. Арааһа ол ыннара иттаах-аптаах киһи диэкиттэн түһэллэрэ буолла бараннар толору манна кэлэн пеньюстик көрдө ол маҕан ат кэлин иһэ сиһин диэкиттэн ускуйуктайым маҕарбаттар иһип Иккис дистанциябытыгар икки күннэһэ бар. Саба Савинов Бек диэн уонна Прокопий Варфоломеев Чолбон диэн күндүөттэрэ. Олору кытта Жархан Стаса типа бэйэтинэ үрдүөҕэ Уһун Күөл Геннадий Васильев Тохсон диэн атынан сүүрдүөҕэ. Түөрт аттыыгыаҕа бу Дьиэрэ биир ат киирдэ, «Дохсун» диэн ити уһун күл. Ити Күндээттэн төрдө ууһа барбыт эт эбит атыыланан. Уһун күл, хараҥ ньаах быһыылаах арааһа. Сураҕас эбит. Кутанаҕа көрдөөх этэ, буруйун диэн оҕонньор ат баайаччы оҕонньор баар этэ, ол атын төрдүһүт. Онтон төрүттээх. Күндиэгэ кэлэн баран уһун күөлгэ баран сүүрөһөрдөр арааһа сааһа уон биэһэ им буолар ээ. Иккис ат киирдэ ол кытархай. Хайда үннэҕэ ити? Кугас диэн. Прокопий Оо, мана кэллэ. Аһа, ого. Аһа, салва, киирдэ уонна ол араас консоллаах Стас Архипа бэйэтэ быһыылаах маҕан эҥнээҕэ кини араас билэ билдэ. Дьаархан

Борболуми атаакалаата быгган эрэр. Билин кутан иһэллэр. Ите икки куруук буоллаҕына аргыы баран бараннар дьэ балтараа куруук эргийэн бараннар түһүнэллэрэ буолар. Артыкка итинник тутаһатаан иһэллэр икки киһи утуу-хубуу охтубуттара. Ат аһара барыан маҕарарын тутаһатыыр ырахан диэн булгутанна. Бастакы түһүүлэригэр күүскэ бардахтанна, мэниэлэрэ истэрдиэ. Итиэннэ улахан хоппу иин наада быһылаах. Стас Архипович, Сава Савинов, төрдүс Прокопий Горбамев бастакы таҕыста. Ол кэнниттэн Уһун Күөл Тохсун кэлэн иһэллэр. Тохсуну тутан иһэр буолуохтара сөп. Лера билигин биллиэҕэ бу манан аһан бараннар почти уҥуор өттүттэн ол баҕан былаахтан түһүнэллэрэ буолуо. Ол диэкиттэн. Онтон Сулуошка да оо, аны маннык көрдөххө тэҥҥэ оҕус иһэллэр эбит. Тиин корпус курдук аҥаарынан Иккилээн иһэр. Кэрэ сааба истэҕэ курдук иитэрэ уолун икилэри. Стаса Кипов төрдүс буолбут. Тэбилиин ол маҥан былаахтан, умур турун маҥан былаахтан дьэ түһүөхтэрэ.

Барда: «Саха дуотыттан дохсун ырааҕынан баран киирэн барда. Оо, Аабба чугаһаталыы курдук көрүҥ эрэ. Оннук курдук буолаары гынна. Үһүс миэстэ баар диэбит курдук. Баҕар иккис буолуо, чугаһатар курдук хайдах эрэ. Дьэрэ, Бу дохсуммут ырааттар ыраатан, ырааттар ыраатан бастакы миэстэҕэ Атай конкурент оҕолордо диэххэ хаһан эрэ манна үтүгэнник кэлэн иһэн биир киһи түһэн хаалбыт инники кэлэн иһэн

Бастаабыт аппыт кэлэн ааһарын күтү, мана сүүрдэн ааһыахтаах, бураабыла быһыыта. Ханна даҕаны оннук гыналлар. Ханна даҕаны оннук гыналлар ини.

Онтон комзоллаах кааскалаах дьаһыгай Федор Генеров Кокону Артем хата хаалла иилэрэ Араһа эмиэ мантан түһэн баран истэргиэри кынныгытта Лера Артем ата киирдэ

Курошка ити атыттан чистии буолуохтаахпын харгыбатта. Кымыс гынан эмиэ. Китэпсиэҕэ, аасыкка түспэтэҕэ буоллар, барыларын ситиэх быһылаах этэ. Соҕотох хаалан баран сүүрбүтэр дириэмэтэ отой кыра этэ. Тото уһун этэ. Кэрэ барда, Курошката чугаһаталаан эрэ, Бастакыннан, Артем иһэр быһыылааҕырааһа. Иккис Генерал Коконов, үһүс Орота, туруоска атаакалаан эрэ дьэ. Аттарын тутан баран иккиһин сүүрдүбүттэрэ, ырааҕанан барбыта. Маркөл Руслан Иванов атыттар. Дьэрэ, чугаһаталаан эрэр билигин даҕаны икки кулууп хаалла. Билигин атара кутан иһэр буолуохтаахтар аттара. Үһүс кулуубу аһан бараннар бу утары былаахтан диэн күһүннэрэр буолуохтаахтар. Уонна бүтэһик сүрүн майга. Күнү иннинээҕи тоҕойу ааста, маҥнайгыат

Курууската киирэн эрэр, арааһа итиктиэх курдук буолан эрэр буолла. Хоро даҕаҥата хаалан албата бассан иһэр. Чугаһаталлар. Киирдэ. Кокунатын атаакалыыр, таас өттүнэн атаакалаан күөл иһитэн ылла. Алаата кыахтаах иһэр буоллаҕа. Таһынан арыый аҕыйах метринэн ыраах буолар дииргэ. Кэрэ Артему дьэ ыксайан эрэллэр, кэнниттэн хаппай ылсан иһэллэр ата. Уйатыгар ууну киллэрэн эрэллэр. Кэрэ хоробутата барбытын курдук баран иһэр. Билигин даҕаны ыраах, өссө даҕаны балтара куруук хааллар. Геннадий Кокунат ото хаапсымаары гынна. Киирэс куруушка иннигэр киирбитэбит. Артема атаакалаан икки өттүттэн атаакалаан сиэри гыннылар. Иннин биэрбэт, кэлэн иһэр. Иситтинэн киирэн атаакалыы атыыр куокуна саха бу хороҥута да тэҥҥэ тиийэн кэллэ дьата араа атыттан иһэр быһыылааҕата дьэ ханна бары тэҥҥэ муннулар сарсыон да ат аҥаарынан буойут курдук билигин аххан иһэ бээ түһэх бүтэһик куруопка дьэ билигин иннэ кэннэ биллиэҕэ Сэрдисиспитин анньыһан-анньыһан дьэ Букайдаарыпка дылы киириэх курдук туттар. Ис өттүнэн бардасса. Ис өттүнэн бардаҕына барыстаах ол Артем таһыгар таҕаалла. Ол таһыгар таҕыста даҕаны киники хаалар. Кокуну пока инники иһэ

Иккис Дьэһэҥэй, Куокуна, үһүс Эрилик, Варфоломея Прокопий, Күннэйэ Нoko, төрдүс Артем Игнатьев. Ох, Миисэни киһи билбэт буолла. Барарыгар атын этэ, кэлэригэр атын буоллан, күһүн көрүн хайдах таһаарары

кээпэрэтиибин анал бирииһэ туттарыллар. Кэрэ иккис месте Петр Генеров Кокону мичийэ. Ити за тэрилтэбит анал бирииһин ылар. Анна бардам анна баар этеді. Кокону Петр Генеров

Кэрэ хайабааллары тураахтан кэлбиттэр. Мeenэҕэ кэлбэтэхтэр эбит. Дьэрэ хаартыскаҕа түһэбит. Ландыш кооператив анал бириистэрин туттулар. Олаттар. Билигин 2,200 метрega. Үннен нэһилиэн дьаһалтатын бирииһэ буолар аха.

Дьэрэ, иккилиһинчэ икки сүүс миэтирэҕэ бу. Бастакы миэстэҕэ Уһун Күөл дохсун Геннадий Васильевата. Сүрдээччитэ Өлөр Генеров быһылаах олуһун таҕыста. Бэрэ хапсыктаахытанабыт.

Дэрэ, үһүс местаҕа ырыллар Прокопий Варфоломеев Эрилик диэн атынан күндүэ. Иккис местаҕа ырыллар Кокунуттан Федор генерал Дьөһөгөй диэн атынан. Уонна бастакы местен ылар Хоро күлүмнүүр Михаил Игнатьевата кэрэ баасыкка аттан түһэннэр Михаил бастаабыта успуорнай курдук буолбут эрээри бастыырын бастаабыт эбит манна кэлэн дакаастаата ол заттарын кытта үһүрдэ Руслан атаһыаларай Маркы Онон эҕэрдэлээн биэрэххэ, ыаллыыһытар Хоро нэһилиэгин, уруккута Бородиир нэһилиэктэр буоллахтар. Турун, турун! Дэрэ, Хапсқа хатанабыт. Дэрэ хоролор. Аны ысты үрдүгэ араха бириис туруорара буолуо бу.